Ja, wann du soss keen ëmbréngs, da kanns d'Kamera och um Lafe loossen, well d'Kamera kanns du awer ëmmer déck einfach laanschtlafe mat 3. Mir kënnt een och probéieren ouni Kamera, man da loosse mer dee liewen. Pardon. Da loosse mer d'Kamera liewen. De Problem ass, wann, dann muss een am Noutfall da schéissen, et ass eng Kamera do, dann ass geschoss.
Dat ass de Risiko. Sou, de Computer ass ee riets ënnen. Alt ass lénks.
Pass op, déi mer elo schonn nei gestart hunn, kënnt och net méi op eng Kéier un.

So. Muss es just gleich net CM setzen fir déi heite Këscht ze maachen. Pass op, pass op, pass op. Jo okay, ech wësse sech.
Letzteg Këscht ass gemaach. Mengs de? Also ech ka meng maan ouni dat ech eng. Ja kriss de gemaach.
Jo du kanns, nee ah kriss de, ah okay gutt.

Wor d'Lo bis an d'Wol dra gepackt hun. Wéi gesäit d'Uewen aus, Kevin?
Wat ass wann ech
hei uewen, also du kanns den Ufank mol eropkommen, mee dobannen ass eng Gart. Jo, ma ech geet na merkt ass Kamera Kees. Wow! Dat ass Danny, dat ass Danny.

Also, nee, da wat? Ja, kënne mir en Assembleen eragoen oder geet dat net?
Äh, dat weess ech net. Nee, ech, also wat ech géing soen. Scheiss, ass eng Kamera, hat ech blank vergiess, pardon. Komm, gi du mol als éischt ënnen an d'Entrée vun der Vault an dann. Äh, waart, mir muss kucken, ob der hei och een. Komm mol, also hei ënnen ass elo mol propper. Ech komme gläich erop kucken. Ja, okay, kommt. Komm, komm. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Yep. Den Hanneken.
Sinn hei ënnen.

Schleichen awer bëssen. Ja ja.
Ja ja ja, ech markéier gär just déi eng do wann Zäit. Ok, hei läit mol keng Keycard. Da kënne mer ECM setzen an alles ëmleeën wat do ënnen ass.
Ganz am Ufank do.
Sinn zwou Wachen déi elo no hannen sinn op der rietser Säit.
Ja dir musst oppassen, beim Feeler kommt ganz am Ufank do missten eng Keycard leien. Ja ech. Hei sinn zwee Zivilisten. Wichtegst ass alles ëmleeën wat dobanne lieft.

Ech si prett.
Ok, setzen
ass un.
Ok, ran
ass. Ech hun déi aner.
Wou ass déi drëtt? Ech hun déi drëtt, ech hun déi drëtt. Do misst awer nach eng sinn, nee? Nee, nee, et sinn der dräi.
Äh, véier am Ganzen. Eng hun ech jo schon erleedegt.
Jo, da feelt awer nach emol eng. Nee, et sinn der jo véier am Ganzen. Jo, ma den Thierry huet elo eng geholl, du hues eng geholl. Ech hun déi éischt jo scho gemaach, Pager.

Passt op, well dobannen ass onneren Déngen, dobannen ass dës eng Plaz mat Lasere wéi hir op der Go Back.
Fäerteg.
Well d'Geld ass mengt ech, ah nee, nee dat war eng aner, ah nee dat war de Casino, oder? Keng Casino, nee dat ass déi Go Bank. Nee nee nee nee nee, wou s de muss esou komesch, eng komesch al Schatzkëscht huet. Nee deen hei huet Tresor an ass aneschtes, dat ass eng aner.

Wat ass hei Mhm. Intro sou op oder näischt? Wou flitt hin? Hei uewen an de Schacht. Ey, di lescht Kéier wou ech di hei gemaach hunn, do ass direkt d'Post opgaangen.
Alles do ran lo. Mhm. Oh hie kann zielen. Ey do waren 3 Posch erageflu grad. Ja, mir hunn ze schnell net déi 3 gezielt.

Oh Gott.
Oh, keng Kamera do ass. Ah, wie gesäit dee mech? Soll mer se einfach lo schéissen? Bah, et gëtt soss kee Wee, oder? Sin och keng Kamera. Hei kann een net hin. Ah, komm.

Hun ech schon. Net alle.
Hun schon 3 Säite voll. Gëff der ganz Geld aus, well herno ass d'Frotzt. Mei dofir, mee ech wees net wat ech soll kafen ausser Waffeplazen. Nach weider Plaze.
Ech spille se sou mat der emschter Waff. Net sou schlëmm. Kriss awer eng Errungenschaft dofir. Jo hun ech schon déi zwou.

Style. Das awer schéiner den den der falsch also den der se scho virdro seet oh, what? Eng kom Du christ awer de Mann christ a vill méie. Dat do vu a bis okay sech ops geschafft fir Di so Fi spéit schlecht. Ja,